Agzymda gep bar diýip Stambulskiý sobytiý diýip aýdyp ýören o Azaty ýüz dollara satyn aldy zat etdi diýip aýtýaňa agzyňy dolduryp. Dogry dälmi? Men saňa onda ýalňyş aýdaýynda şeýleräk sen ýalňyş aýtýaň men ýüz dollara däl belki ýüz million amerikan doluna satyn aldy. Ýa iki ýüz million amerikan doluna satyn aldy. Nä paýyňy alyp bilmediň diýip näme etýäňmi daý?

Pikir etseň bu taýda çykyp populizm bilen kesel bolup DBT, DBT diýýäň welin, eý diňle men DBT-a garşy hiç zat diýemok ho millet. Ýöne birazjyk ýalanyňyzgy unudaýyň diýip durun-da. Eger sen bilen meniň liçny bir garşydaşlygymyz bar bolsa, men saňa liçny pretenziýamy saňa predýewlýat etýän, DBT-a däl, ýene bir sapar aýtýan. Ýöne sadyja aýtdym, Arkadaşlar diýdim-de, watandaşlar, eger hakykatdan sertificirowanyý, legalnyý bolsaň, indi dokumentiňi pdf bilen maňa liçikime ugradaý diýdim. Men üýtgeşik zat soramak, täzeden amerikany aç diýemok. Sen o diňe liberallar şon ýaly gürleme-ow, erkekme-erkek ýaly gürle şow. Eý, saňsar, sen näme gürrüň edýäň? Sen özüňden bir habaryň barmy? Gaşlaryň ütüp ýöreniň. Ha? Saňa näme? Men Azat Çepbara özüm saňa aýtdym. Dogry sen özüň aýtdyň. Sebäbi erti birin açylsa, seni iýjekleriňi. E men saňa sen men gylygyňy bilmeýänmi? Näme sen satgyndyň? On saňa ma 100 million, sen 100 million durmaýaň. Sen bahaň 200 dollar, gaty gitdi 300 dollar. Başga bahaň ýok seň. Me biziň ýanymyzda beýle diýer ýaly. Sen bar-a, inim, men Stambula bararyn, şonda seň bir ýüzüňe ýüzleşerin sen bilen. Kakamyrat,
ilki bilen-ä sen Stambula gelip bilmeýäň, ol-a birinji. Ýalan gürleme, edip bilmejek zadyňy gürleme. Ikinjiden, men nesip bolsa Russiýa Federasiýasynda bolaryn. Ene Russiýa Federasiýasyna seň gelip bilýäň. Seň deportyňam ýok, zadyňam ýok. Kim bolýa sen RF raýaty. Ene erkek bolýan bolsaň gel şo taýda gürleşeliň. Garşyma ütýämişin. Nä, saňa bir ýeriňe dürtüldimu şol? Ilki bilen-ä men hiç zadymy özümden, Alla tagalanyň beren zadyny zat edemak, düzedemak. A ýöne seniň şol aýtjak bolýanym gaşymy ütýänmişimmi ýa şony ýaly sen myş-myş etýäň-ä, bir ýeriňe dürtülýändir şu näme rahat ýatyp bilýän däldiň-de. Eý, Azat Haýytbaýew, men saňa ýene bir gezek edýän, men saňa Kakamyrat Gurbanowiç,

Sen kim bilen näme diýip otyrsyň? Sa telefonda jaň edip gorkuzanda türkler sen maňa gorkunjyňdan jaň etdiň. Men olary jaňlaşyp razbork etjek oldum. Sen baryp ýatan näme ur? Mundan ondan ýörsiň sen näme? Juma saparyň üstünden ne milletçiler bilen tanyş bolup sen näme? Maksat sapar Muradow jalyp etdiň. Onsoň bulardan, olardan izinden saňa otaýda Sa pam, e, pamanid etdiler pulla belen. Sen şo taý ýüwürdiň. Sen gepleýän zadyňy bara ölçäp geple.